ni omyero pe obed nominated pe otem pe bene ocaki wutye ka ero gino mo ma lakodi plan moni. ni boss mego tim omyero ki geng woko pe obed nominated eno ni en aye yo acel ma ki twero saving kede Mapenduzi. Yo acel ma ki twero saving kede ojaro Mapenduzi en aye nongo ni ki gengo boss mikoko nomination ne pe otimme. Kadi ka oceto ka kwanyo form Omyero ki nen yo mo me denying en being nominated. Pe otem. Pe otem. Obi, obi tugu jemi mapol. Obi balo jemi mapol. Pe otem. Ka oryek, ka oryek, owek boss mic mot pe oyel. An dong acung ngo i nino ca dong acung woko akwanyo nomination form i nino ca kiyena bene dong acung woko i Uganda kany nying Bosmik tye i record book pa jo me Electoral Commission. Nying Bosmic tye i rekod buk pa gamente. I rekod buk pa NRM party, nying Bosmic dong tye ni dano ma ocung pi cito i paliament kwine orem arema. Pe dong ibino icak kong gola mo i kine kare-ni, Ugandans pe ming. Lok moni ni omyero kigeng nomination pa Bosmic pe otimme-ni? Wutye ka cako gin mo, Tena Aaron odong ayubo itwu yo, ayubo yo itwu maber ber mo.

nongo dong romo acoli weng almost. Tute pa boss mic wek acoli ocwak gamente, tute pa boss mic wek acoli ocwak president Museveni, tute pa boss mic me mobilizing wek Northern Uganda o embracing government policies kitir kwede kiye kicwaki Ngat mo pe obino temere ni pien pien lareme mito cito i paliament ci kineno calo Bosmik tye officer ko omyero kinong yo mo kigeng nomination pa Bosmik obed pe. Kadi ka Bosmik oo ka kwanyo nomination form kinen yo me denying-o. Enoni obituku gin omyero pe ocaki, pe odwok wa i square wan, pe otem. Acol omoko tamgi, Acol omoko tamgi ni en latin ma obedo ka kelo kwena pa Museveni botwa ni Museveni mito ni watim kuman kuman, gamente mito watim kuman kuman. En latin ma obino ni nrm sure, nrm sure ni nrm sure myero ocaki ki i kom en bene. Pien en bene latin paco, latela bene. So en NRM sure obicaki ki an. Eno ka wutamo ni NRM sure tye pi wune ken an abed pe iye. Ah, pe ocaki, pe ocaki. Wan watye ka mito kwir pi ladit lobo. Pe wukel gin ma wubinyweno bitokwiwa. Pe wukel gin ma wubi disorganizing wan i lok kom bitokwi pa ladit lobo. Pe wukel gin ma koni cako kelo ayela i kit me bitokwi pi gamente. En otim ma obedo ka dange pi nrm, nrm, nrm ni, omyero wuye otim bene obed kaka mo en i nrm kenyo. But ka wutamo ni Otim omyero obed ki adange mere pi wune ken, en dong omyero kilor wiye o, pe ki nominating en. Kun i nino ca dong nyinga dong odonyo oko i rekod buk. Wun wumito cako kongole atin, kun wi lobo weng ngeyo ni otim dong ocungo kome calo MP. ocung moko jal pe ocaki jami obi nywene cen kak don't try pe bene oteme atema don't don't try wabedo mot ojara Martin Mapinduzi pe dit loyo Acholi kaka Acholi dit loyo ojara Martin Mapinduzi million a million times pe otem be pe ki cake dano weng ki ye gu kwany form dano weny obed nominated dano weng gu bini di bar ki leveling the ground dano canya canya lubanga omido wu gum acoli pe oye pe oye plan mogo ma plan okweje okweje ma ki mito cakone acoli pe oye arafoyo pe oye.